Xwedê gelek mal û ewlad dawîye. Lê yekoyeko zarokên wî mirin û mal û milkê wî jî qediya. Eyûb pêxember bi xwe jî nexweş ket. Nexweşiya wî zêde giran bû. Lê Hezreti Eyûb li ber xwe da. Sebir kir. Ji nexweşiyê xwe û ji musîbetên din qet gazin û gilî nedikir. Dema nexweşiya wî zêdetir bû, kurmik gihîştin ziman û dilê wî, êdî nikar bû îbadetê xwe bike. Ji ber vê yekî bi can û dil destê xwe hilda û wisa dua kir. Rabbî înnî mesenîye durr we ente erhemur rahimîn. Rabbê min, nexweşiya min gelek dijwar û giran bû. Tu bi rehm û kerema xwe şîfa xêrê bide min, min ji vî halî xilas bike. Xwedê van duayên ji dil qebûl kir û jê re ferman kir. Piyê xwe li erdê bixe, dê li bin lingê te de avaka cemidî ji bo şûştin û vexwarinê derkeve. Wextê wek mucize av ji erdê za, Hezretê Eyûb xwe bi wê ava zelal şûşt û jê ve xwar. Ji hemû nexweşiyên xwe xilas bû. Xwedê bi vî awayî şîfa xêrê da pêxemberê xwe. Dîsa mal û ewlad qat bi qat dayê û wî bi rehma xwe şa kir. Belê, qise Eyûb pêxember bi kurtasî wisa bû. Di vê serpêhatiyê de gelek ders, îbret û şîretên girîng hene. Bedî'uzeman Xwedê rehma xwe lê bike di lem'aya pêncemîn de di heqê qisa Eyûb pêxember de van ders û şîretan wisa rêz dike. Yek, Eyûb pêxember nexweşiyê wî canî û bedenî bûn. Lê yê me manewî û derûnî ne. Di heqîqet û rastiyê de em ji Eyûb pêxember pir nexweştir in. Lewra gunehên em dikin, şûpe û gumanên dikevin mejiyê me di qelb û rihê me de birîn vedidin. Nexweşî û birînên pêxemberê Xwedê tenê jiyana dinyayê wî tehdît dikir. Lê mixabin birîn û nexweşiyên me jiyana me ya bê dawî ya axîretê davêje talûkê. Hezar car zehftir pêdiviya me bi duaya Hezret Eyub pêxember heye. Bi taybetî çawa kurm ji birînên Eyub pêxember çêbibûn û zerar dabûn ziman û qelbê wî, her wiha jî birîn, şik û wesweseyên ji gunehên me çêdibin zerarekê mezin dide ciyê îmanê û me ji zewqa îmanê dûr dixin. Êdî ziman jî naxwaze zikrê Xwedê bike. Belê, gunehên tên kirin hêdî hêdî qelbê mirov reş dike, heta îmanê jê derxe hişk dike. Di her guneyê de rêyek heye ku mirov diajo kufr û înkariyê. Ku em ew guneh bi tobe û îstîxfarê paqij nekin, ne weka kurmekî, wek marekê piçûkê manewî di qelbê me de vedide. Dido em mulkê Xwedê ne. Xwedê bi hikmet û zanîn di laşê me de teserrûf dike. Çi bike bi xêr dike. Tu heqê me tine em ji ber nexweşiyan gazin bikin. Lewra Allah vê jiyanê daye me. Ev heyata me eyneya sifat û esmayên Xwedê ne. Navê Şafî çawa nexweşî dixwaze navê wî Rezzaq jî birçîbûn divê. Sisê jiyan bi ser pê hatî, nexweşî û bi musîbetan zelal û xurt dibe, pêş ve diçe, dikemile û encam dide. Çar, Ev heyata dinyayê ciyê ceribandin û xizmetê ye, ne ciyê xweşî, zewq û mukafatê ye. Ji ber ku wisa ye divê mirov li ber musîbet û nexweşiyan sebr bike Gilî û gazin neke. Dibe ku saetek nexweşî bikeve şûna bîst û çar demjimêr îbadet. Pênc, Nexweşî û musîbet dema derbas dibin li pey xwe kêf û zewq dihêlin. Kengê ew nexweşî werin bîra mirov, wê demê mirov dibêje, Elhemdulillah ku ez ji wê derdê xilas bûm. Lê kêf û xweşî dema diqedin li pey xwe êş û kul dihêlin. Ji ber vê yekê divê mirov ji her halê xwe re şikir bike, bi gazin û giliyan derd û elemên xwe zêde neke. Şeş, Sebra Xwedê daye mirov ku mirov li rojên berê û li rojên we re belav neke têra her musîbet û nexweşiyê dike. Divê mirov hêza sebra xwe bide sieta tê de ye. Ku însan musîbetan mezin bibîne û girînkî bide dê zêdetir bibe. Lê ku sebir bike, meraq neke û razîbûna xwe nîşanê bide, weka dara ji qûn ve hatiye derxistin ê hişk bibe. Ji wê nexweşiyê eser namîne. Heft, Li pêşiya me mesele û heqetê wisa hene ku musîbet û nexweşiyên dinyayê li berî bê qîmet e. Dimê divê mirov ji bo wan nexweşiyên derûnî feryad, tobe, tewekul bike û xwe bavije Xwedê ku wî ji agirê dojehê biparêze. Heşt, Her demekî hukmekê wî heye. Di vê zemanê de jî musîbet şikil gorandiye. Nexweşî ji bo hineka wek xelat û litfa Xwedê ye. Zehfên mirovan bi wesîla nexweşî û musîbetan xwe ji gunehan dûr dixin. Ji ber nexweşiyê zewq û hewes ji gunehan re namîne. Ku sihet û afiyet bibîne ê bi serxweşiya ciwantiyê xwe bavije sefahet û gunehan. Xwedê Celle Celaluhu ji bo qudret û rehmeta xwe ya bê dayî bide nîşandin, ecz û feqreka bê nîhayet da însan. Hem Allah ji bo nexşên esmayên xwe nîşan bide mirovan wek makîneyeka wisa afirandiye, ji her alî ve elem û êş dikişîne, lezzet û kêf distîne. Ji bo ku mirov di vê fitretê de hatiye xwiliqandin, Reb, mabûd, melce û xeleskariyê ke xaleskareke wisa jê re divê ku erd û asîman afrandiye. Her tişt destê wî de ye û di bin emrê wî de ye. Ew Zatê Zûlcelal jî Allah e. Ey Rebbê Xefûr! Bi xatirê Eyyûb pêxember sebreka cemîl bide me jî û me bi pêxemberan re heşr bike.